Biz häzir Orta Aziýa halklarynyň ekspozisiýasyna geldik we bu ýerde muzeýe gelýänlere özboluşly aýratyn ýer künjeginiň baý bolan milli medeniýetini görkezýär, onuň aýratynlygy onuň tebigy şertleriniň düýpgöter tapawutlanýanlygynda. Suw, derýa akýan ýerlerinde adamlaň suw almaklary bilen onuň golaýlarynda oturymly jemgyýet döräp başlaýar.

Müňlerçe ýyllaň dowamynda döräp gelýär. Türkmenler diýseň zehinli halk bolupdyr we özboluşly aýratyn dünýä garaýyşlary bilen Hazar deňziniň kenarlarynda, Ahalteke we Merw oazislerinde, Murgap derýalarynda şeýle hem täsin Amyderýa derýasynyň boýlarynda türkmen medeniýetiniň merkezlerini döredipdirler.

Oguznama eposyndaky golýazmalaryna görä, türkmenleň däbi boýunça ýigrimi dört taýpalary bolupdyr, türkmenleň arasynda bolsa has tapawutlandyrylyp bolýan teke, ýomut taýpalarydyr. Şeýle-de olardan kiçiräk taýpalary bolan igdir taýpasy we ärsary taýpalary. Hawa, gynansak-da wagtymyzyň çäkli bolanlygy sebäpli biz olaň

türkmen halylary, dünýewi mirasyna uly goşandy bardyr. Türkmen halysy pars, gyrgyz, kawkaz we türk döwletleriniň halylaryndan tapawutlanýar we dünýede Türkmenistan haly dokmaçylygyň iň bir güýçli ojagy bolup durýar. Olar öz geometriki nagyşlarynyň dürli manylaryny özünde jemleýändikleri bilen tapawutlanýarlar. Türkmen halylaryň kompozisiýalary hem reňk aýratynlyklary bilen diýseň ajaýyp görünýär. Bu kompozisiýalarda eli çeper gelin-gyzlar köp wagtyň geçmegi bilen, öz reňkini üýtgetmeýän, tebigy boýaglaryny ulanypdyrlar. Biz bu ýerde türkmen haly önümleriniň dürli görnüşlerini görüp bilýäs, olaryň arasynda gowy hilli ýüňden dokalan halylar bar, şeýle-de şöhle saçýan ýüpek sapaklaryndan dokalan halylar.

Ine, bu ýokarymyzda görýän zolagymyz Garaöýlüň daşyna aýlanypdyr. Ol toý dabaralarynyňam bezegi bolupdyr. Ol bolsa ýaş çatynjalar üçin ak ýoluny alamatlandyrypdyr. Özem bu haly on sekizinji asyrda gökleň türkmenlerine degişli bolupdyr. Bu nagyşlaryň arasynda ýaşaýyş baglaryny, gülläp ösmegi aňladýan şah görnüşli nagyşlary görüp bilýäris. Şeýle-de, bu eksponadyň aýratynlygy toý kerweni. Halylarda haýsydyr wakalary suratlandyrylmasy juda seýrek duş gelýär. Bu halyda bolsa edil şol döwrüň däp-dessurlaryna açylan bir penjire ýaly görüp bolýar, ynha, bu ýerde bolsa guş awçylygyndan bir pursaty görüp bolýar. Biz bu ýerde şeýle-de Orta Aziýada meşhur bolan tazy itini görüp bilýäris.

Ony hem dürli haly gotazlary bilen bezelen, şeýle-de dürli reňkli gyrkylan matalaryndan ýasalan ýapynjalary kerweni alyp barýanlary gözden we dilden goramak üçin ýasalypdyr. Umumy aýdanymyzda türkmenleriň owadan bezelen düýeler bolupdyr. Türkmen ýigitleri bolsa elbetde ählimiziň bilşimiz ýaly hemişe atly bolupdyrlar we olar kerweniň daşynda bolup olary gorapdyrlar. Türkmen ýigitleriniň milli eşiklerine üns bersek, olar esasy ak köýnek, garabalak we gyrmyzy reňk donlary geýipdirler. Başlarynda bolsa goýun tüýünden ýasalan telpekler bolupdyr. Ýaşlar esasan ak telpekleri geýipdirler, orta ýaşly erkekler bolsa mele reňkinde, garrylar bolsa gara reňkinde geýipdirler. Ynha, bu ýerde görşümiz ýaly täze gelniň gaýynenesi bilen duşuşygy. Elbetde, gelin dolulygyna ýapynja-da bolmaly. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, türkmen gelin lybaslary öz owadanlygy bilen, öz täsinligi bilen tapawutlanypdyr we hiç bir döwletde bular ýaly nepis lybaslaryň ýokdugyny biz dolulygyna aýdyp bileris. Şeýle-de, hemmämiziň bilşimiz ýaly, gelin lybaslarynyň düzüminde dürli şaý-sepleri bolup, olaň agramy On alty kilograma barabar bolupdyr, elbetde, beýle lybaslary göterip bilmek aňsat bolmandyr, emma däp-dessur saklamak örän wajyp bolupdyr. Gelin kürtäniň nagyşly bezeglerine üns bereliň. Türkmen gelin-gyzlary özbaşdak ýüpegi taýýarlap, olardan dürli matalary dokamany başarypdyrlar. Türkmenler, görşümiz ýaly, egin-eşiklerinde gyzyl reňkleri has köp ulanyp, köp döwletlerinden tapawutlanypdyrlar. Örän ajaýyp kürte nagyşlaryna seredeniňde, el işleri bilen meşgullanýan döwletleriň arasynda türkmen gelin-gyzlaryna taý geljek azdyr. Olar öz lybaslaryny ýüpek sapaklaryndan örän nepis nagyşlar bilen bezäpdirler. Ol nagyşlaryň arasynda çigellem gülüniň şekilini görmek bolýar we ol türkmen topragynyň ösümligi bolup, gülläp ösmeginiň nyşany bolup durýar.

has köp bezelipdir. Türkmen çagalarynyň egin-eşikleriniň başga döwletlerden tapawutlylygy ina oglanjyklara dakylýan kirliklerinde görmek bolýar. Alajalary gorag nyşany hasaplanyp, egin-eşiklerinde-de we türkmenleriň baş tahýalarynda-da görmek bolýar. Şeýle-de Orta Aziýanyň gorag nyşanlarynyň biri üçburçluk bolupdyr, ina görýän dürli reňkli gyrkyndylar, gotuljyklar, Olaram çagalara gorag nyşan bolupdyr. Ine, türkmenler taryhda ösüp barýan gyzjagazlaryň başyna ana şular ýaly tahýalary geýdiripdirler we onuň depesini ýabany guşlaryň ýelekleri bilen bezäpdirler. Käbir türkmen taýpalarynda gyz çaga ulalyp, durmuşa çykmana taýýarlananda, onuň tahýasyndaky ýelekleri aýrypdyrlar, ol bolsa gyzyň adaglanandygyny aňladypdyr. Ynha, bu görýänimiz Igdir taýpasynyň don lybasy. Ol öz nagyşlary bilen tekeleň nagyşlaryndan tapawutlanýar we şeýlelikde, bu türkmen medeniýetiniň, dürlüliginiň subutnamasy bolup durýar. Hazar kenarlaryndaky türkmen ýomutlarynda, Horezm oazislerindäki türkmenlerde ynha şular ýaly donlary görüp bolýar, ol goýun deriden ýasalypdyr we ösümlik boýaglary bilen sary reňklere boýalypdyr. Şeýle-de beýleki taýpalarda bolşy ýaly, bu taýpalarda-da erkekler telpek geýipdirler. Ynha, şeýlelikde biz gysgaça bolsa-da biziň muzeýimizde türkmen medeniýeti bilen tanyş bolduk we belki hem geljekde Türkmenistanda ýa-da Etnografiýa muzeýinde sergi işlerinde türkmenleň medeniýetini has-da giňden ýaýbaňlandyryp bolar. Size şeýle-de geljek syýahatçylara türkmen taryhyny şeýle-de beýleki taryhlary bilmekleri üçin gapymyz elmydama açykdyr. Köp sag boluň! Köp sag boluň gyzykly maglumatlaryňyz üçin.